Ech begréissen iech hei bei eng neier Folg vu Splatoon 3, dem Side Order. Jo, mir sinn hei erëm um Wee fir den Zuch ze huelen an schwéngen dës Kéier net den Zuch alleng, nämlech och den Eric ass eng Kéier e Special Guest hei beim Let's Play. Hallo Eric op dëser Plaz. Schéine gudde Mëtteg. Oder gudden Owend oder gudde Moien oder Midnight, wéi och ëmmer de Video gekuckt gëtt. Mir maachen elo Site Order am Sënn vun Site Order si schonn duerchgespillt. Ech mengen do ass 100 Prozent och nach duerchgefleet mat alle Waffen, 1.000 Prozent. An d'lescht Kéier hat mir eben hei am Paart dat Robotermeedche Marina, sot ech mol einfach am Geck, gebeetscht, wou mer den Uerdnungsfreak do kennengeléiert hunn. An elo geet da virun am Sënn vun hei storyméisseg mat Analysen. D'Gefahrensstufe ass mir an d'Lut gaangen an du weess wat elo kënnt. Ech mengen du hues eppes vun 30 Etagen Héije geschwat wann ech mech net ganz ieren.
Wéi fënns du generell den ganzen DLC hei? Also ech hu schonn e puer, also natierlech ass dat vum Genre hier e Roguelike, dat ass zwar an der Splatoon Community net sou gutt ukomm, Mee ech perséinlech hunn vill Roguelikes scho gespillt an ech muss soen dat doen ass een vun den beschten, also hefteg vill Spaass hat ech mat deem ëmmer erëm an den Tuerm ran ze goen mat aner Waffen, aner Builds, dat ass richteg gutt ëmgesat menger Meenung no an jo.
Mee wat mer elo hei liesen ass een eenzege Feeler an du bass aus dem Tuerm erausgekickt an d'Géigner ginn nach méi staark. Also elo gëtt et da wierklech spannend fir de ganze Let's Play Projet, ob ech déi iwwerhaapt packen an engem Coup oder ob ech x-mol muss erof oder erop do mech begrawen. System mat Hacke gëtt hei nach alles geschwat an jo, ech wéilt elo gär mol ufänken, well vum Gefill hier Wa mer 30 Stufen hunn, misst ech am Idealfall e bëssen awer esou pro Paart eng 4, 5 Etagen eventuell hikréien, fir dat Ganzt gemittlech ze finishen, oder wat mengs du? Jo, spéider mat méi Hacks gëtt et nach méi schnell. Herno mierkt een och, dass et halt oft Stuffe sech widderhuelen an dann kennt een halt d'Muster schonn. Also ja.
Ech meng dat alles richteg, den Hacken eis méi Liewen einfach mol. E Liewen ze hacken ass scho mol net schlecht, genau. Äh, voilà. Da si mer schonn.
Ech kann och seng Drohn verstärken, dat ass och eng relativ cool Fäegkeet. An jo, in-game hat ech schonn lechke geschriwwen, déi Gréng si relativ cool Ausrüstungen. déi een da während dem Tuerm sammele kann. Also well der mierkt bei der Terre fréier ass Hecken do erlaabt gewiescht an haut hautdesdaags wat mech pendert da meng Hecken huet jo Hecken ass net lafen ass gesond Truppelen ass gesond mee Hecken ass gesond eng Palette vu Marina krut wou mer dann alles kënne bëssen do fréckele bis op mat Faarf schinn also mierkt dat ganzt gëtt eng richteg Technologiesgeschicht mat Dronen an alles dat och bëssen zur Realitéit passt. Jo, mir si jo amgaang, e bëssen eis Sécherheetsverteidegungsmoossname mat Luucht ze schrauwen, andeems mer an d'Verteidegung a Waffen a KKG alles och investéieren. An do sinn nach weider Paletten dran. An wéi dat ausgesäit, hu mer do nach Verschlëss. Ech mengen deen deen do dee kann ech elo mol sto loossen, soll ech dat elo schnopfen, wat mengs du? Do ass deelweis Story dran awer och nei Waffen. Ech mengen déi zwee éischt hunn eng Waff an eng Story. Voilà en Tagebuch. Sou mir fannen do nach e puer cool Gimmicks. Ass e bëssen Adventskalennermodus soen ech dann. Nee, nee, et ass souwäit op an et, well ech hunn dat Ganzt e bësse schlecht Erënnerunge vun deemools, well do hu mer eng Kéier opgemaach, dat war da déi Spinn, dat maachen déi leschten einfach net méi op an et ass jo elo net storybased wichteg fir déi Play-to. Also esou d'Zil ass et jo fir elo iergendswéi den Tuerm ze erkléngen an engem eenzelen Zweig. Ech weess net ob mer d'hi kréien. Ech mengen du has, haas du gepackt, du has net gepackt. Ech weess elo net ob den éischte Run en first try war, well du hues jo relativ wéineg Hacks.
Also et ka gutt sinn datt s de elo bis déi zéngt Etage vläicht packs an dann ass Schluss. Dat gesi mer elo. Also mir probéieren. Mat Suen zréck an da kann ee sech halt nei Hacks kafen. Ok elo geet lass. Fungéieren haut och e bëssen als Joker, also falls de enker eng Fro zu Faarwen hues, kann ech der gären hëllefen. Also de Grill hei, et ass awer ganz innovativ mat mat Paletten an alles nach sou an als Zeechen wou mer hei elo dann déi Seefeblose bal virun eis hunn. Iech zwéi hu se eppes mat eis hei huelos. So, mein Data nur. Ich gut vorbei, ich meine, Buller schon. Ähm, äh, da gehen wir schon für eine Europa, geht schon ganz witzig. Also, mal gesehen. Vorhin zu schaffen.

Dir mëscht ze trollen am Sënn vun, ech sinn awer d'Band hutt, war mir nämmlecht am Gaang hei ze zweit awer naja. Jo an deem Lift hei wäert mer och nach Zombies hunn, ech mengen awer
fir déi Leit déi dat interesséiert loosse ech einfach mat duerchlafen, mee ech wäert elo net méi allzevill drop agoen, well et ass net richteg eng Story hannendrun, bon d'Story kenne mer am Sënn vu mir mussen d'Uerdnung hei Eng Kéier ditt chen dat erëm alles ok ass, well se am gaang ass och ze hacken an alles am Chaos ze verbréngen. Mee hir Nostalgiesgeschichten se onegéierlech. Ech weess net, du weess se och net méi auswenneg. Ech mengen du hues dat och bëssen geskippt. Nach eng Kéier behandelt, ok.
Ah jo, mir wäerten engem Let's Player awer vun der Zweiler. Mir sinn op der éischter Etage, mir gesi lo hei bësse wat et da sou gëtt op deene verschiddene Stufen. An insgesamt sollen dat erëm plus minus 30 Etagen sin. Kucken mer mol wéi dat mat dës ka kommen. Dat heescht pauseméisseg wäert lo net vill dra sin huelen ech un.
Wahrscheinlech. Voilà.
Kucken mer wat hei lo sou leeft oder mat eise Sweety Gonzales, mat eise Fësch déi bëssen op Ecstasy sin. Voilà lo musse kucke mol vläit ech si déi ganz Vitesse do rauskréien. Also 3 Fish si lo hei am Ufank. Déi Iech sinn et eens ginn. A mir nehmen hei de Problem grad, mer hunn einfach d'Situatioun, dat, jo, mir kënnen keng Faarf erfiärden an duerfir hänke mer grad hei e bëssen. De Struggle ass real a mir kommen hei net richteg viru vum Fleck, well si einfach och eng gutt Meta-Linn hunn. Also dat soe ech scho mat de Schwämm witzeg gemeet am Sënn vun, ech wäert wahrscheinlech vu Schwamm zu Schwamm mussen nach hei lo hin an hier sprangen. Ech probéieren dat emol einfach. Ob se dat erkennen? Nee, dat erkenne se net. Also kann ech hei attackéieren. Fir kuerz ze hunn. Bon, mir maachen net genuch Damage, also si schonn gutt zéi, déi doten. Mee voilà, elo hu mer eng Kéier Lucky Punch gehat. Also d'Challenge haut, d'éischt Etage. Schéins dass ech mech dann elo ugeluecht hun, ech hat bessen elo lucky Shots, ass ja do eng laang Geschicht gin an si gin awer engem d'Chance hei fir einfach Modien ze man. Ech géif awer alles op Standard elo hei mol déi nächst Zäit maachen am Sënn vun mir hu jo ESL gespillt Erik, mir hun 3 mir hun 3 Splatoon er hei um Wiki et um TL Youtube Channel hikrut respektiv op Twitch wou ech déi eng länger Zäit schon livestreamen E bësse Challenge am héijen Alter muss och mol sinn. Sou, hei dann hu mer elo dann sou Saache futti ze maachen. Voilà, nei Member vum eise Kollegen. Also muss e bëssen hei ze oppassen. Mir haten elo, mir hate virdrun och schonn eng Kéier sou eng Situatioun, do hate mer während dem Let's Play eis bal an d'Box gemeet. So, dat hu mer dann elo higewuess. Also déi do Tëntepëschen, ech fann deng a sich schonn interessant. Deelweis maache se der Angscht, deelweis net. A mir mussen se eben nach e bësse kennenléieren. Mee et ass, ech si machbar. Mat Comboe kann een sech och hei nach alles iech si schéi maachen am Sënn vun der elo schon hei op oppassen se kënnt nach eng gréisst Surprise. Also mat Comboen ass een dann sech bëssen alles d'Saachen grad fir mech an d'Schwänken wat mer méi héich kommen wat dat méi Salty SL ka ginn. Sou hei hu mer dann eng Kéier bësse fir Damage gesuergt mee generell dass et och awer sou fir een. Also et muss een diskutéieren, wou ech mat dir och diskutéieren, ass deen Let's Play worth it iwwerhaapt oder den DLC? Fir e casual Splatoon Spiller géif ech vläit behaapten, nee muss et op néit sinn, mee fir elo een Splatoon Liebhaber deen och alles am Detail gär kuckt a spillt, denken ech awer et ass keng domm Geschicht gewiescht dat do nach zum Schluss eranzebréngen. Ech muss awer soen d'Octo Expansion hat ech méi um Häerz Kuck mer do einfach méi, wéi soll ech erklären, ja mir aner schwiereg an da kanns du e bëssen en Talk maachen, wou mer do einfach méi Méiglechkeeten haten. Genau, ech grätschen do emol direkt eran. Also jo, wéi scho gesot, bei der Community ass de Modus net esou gutt ukomm, well d'Doktor-Expansion bei wäitem besser war. Och dat waren halt Levelen, Déi léisen misst. Dat huet méi war méi no um Story Modus mee hei huet sech dat deemools nach jonk Splatoon Team halt gesot se wëll mol eppes anescht probéieren a wéi gesot fir dat wat se probéiert hunn fan ech alt eigentlech okay fan ech okay äh, dass keng Octo Expansion ginn. Dat ass awer dofir och an deem Genre, wou se eppes gemeet hunn, net dat schlechtste Spill. Also, jo. Dat ass eppes Neies, dat ass eng Innovatioun. Mee et ass och esou e bësse wat mer esou an der leschter Zäit hei esou vum Gefill hier haten, iergendswéis, zemools op der Switch, een Knall erwaart, fir et kloerzestäellen. Iesse war verschidde Saachen net wierklech. ganz aus fäerdeg getuecht oder sou. Et wär méi dra gewiescht menger Meenung no, well du hues am Fong herno en DLC, deen, jo, du spills herno jo 100 mol dann einfach dee Level nach virunner, wann ech et richteg verstanen hunn, awer einfach déi Etage wäerts herno esou gambelen oder wéi nenns de dat, wann ech d'Geschicht elo richteg verstanen hunn oder kanns.

Palette vläit androen oder wéi leeft dat grad of? Genau, du wiels lo ëmmer deng Paletten an wéi gesot ech soen der déi Glücksbomben zum Beispill déi s de do bei schwär kanns huelen oder bei extrem, déi si mega wäertvoll.
Well all Schoss deen s de op e Géigner mëss ass gläichzäiteg och eng kéint eng Bomm spawnen. Also mir challengen eis hei haut am Sënn vun de Schuele mat Waxum dee geet. Ech denken och ka fir iech saltméisseg ginn a momentan geet et mol nach. Ech weess net schonn, Chef ginn hei net schonn am Stream oder si mir schonn gaang schnaufen, dat muss een ëmmer soen. Ech mengen do sinn aner Let's Plays an Zäit gewiescht déi hate méi Schwieregkeeten Projet Waxum ze hunn. Sou hei da lo, jo ok dat do gëtt scho bëssen extrem, ech verstinn. Okay, kënnt vun alle Säiten no. Natierlech, et ass eng extrem Stage, mee et misst machbar sinn.
Misst machbar sinn, wa mer elo hei schonn opretzeg gesinn, well se vun allen Ecker kommen. Okay. Dat ass da schonn e leschte Versuch. Nope. Well ech net dovun ausgaange war, datt et vun allen Ecker da elo kéim. Dat ass dann extrem. Also dann am beschten direkt bei Beyblade Beyblade undrécken, datt ech scho mol ee Portal zerstéiere kann.
Vill Géigner probéieren ze kille well mat de Géigner spawnen och déi Bommen an déi Bommen hëllefen der hei. Ja dat hu mer lo gesinn, ech hunn e Bailet dat mir war engem geschoss dat war
dat war gutt
Du kanns och den Trampolin do killen an mat dem Trampolin bëssen ronderëm dech schéisse genau Mir hunn och lo gesinn do si du Eeër geplatzt an dat sinn halt déi Bommen déi een grad op säin Farpschiff gemeet huet. Ech hunn e bëssen Delay, ech weess, mee ech fidderen hei trotzdem mat.
Dat ass awer. Ech schéiss dat Portal un. Huel der deng Zäit an schéiss d'Portal un, dass dat halt fort ass. Sou, ee Portal ass ewech. An dann, voilà, kucken. Also, ech weess et schonn hei. Wann ech elo richteg gecheckt hunn, elo hu mer schonn eng Situatioun, wou mer hei net dem schäiss Lach erauskommen.

Wat natierlech och op extreme Stagen mega wäertvoll ass, well een dann halt e bëssen Otempaus huet an ee sech e bësse mat den Aufgabe beschäftege kann, ouni datt een halt déi ganz Zäit Feinden am Nacken huet. Ja, wann déi Ult elo gutt an d'Portal geet. Sou, nach een.
Elo just nach een. Tiptop.
Ech wees natierlech du bass lo fréi an eng extrem Stage gaang souguer ab beim echte Run dann ass en natierlech nach extrem schwaach wéineg Verteidegung laang brauch et datt d'Rüstung zréck kënnt an ech weess lo net ech mengen du bass och lo keen Duelie Main nee mat engem Kleckser kéint ee vläicht e bësse méi hei rappen

Meeschtert.
Ginn och hei un ech alles e puer Trampoline déi ech abeerssi kréien mat deem hin de Gel Limit ech hu grad eng Situatioun ech komme guer net bäi den bäi d'Portal jo et ass besser du suergs dofir dass du halt deng Ult hues an dann probéiers de iwwert de Bréck do ran ze sprangen voilà. Lo iwwert den Trampolin vläicht sech positionéieren.
So, lo muss man schon bis wie defensiv spillen. Hei kann e flüchten hei schon rem man äh, muss gucken dat eis. Ja genau an am äh, besten halt dult dann an Portal checken dann mm. ass englisch fertig.
Also krass. Dat do ass och bësse so wie ähm, Yeah, et wier gären gaange fir esou beim Konsol an Kanner Jue Holy shit your sound an an wou dat do geet lo da lo huet e mech voilà da mierkt der dat do ass yeah dat ass da fir mech ze extrem mee dann ass et awer erausfuerderend am Sënn vun mir hunn et bis Etage am éischte Versuch gepackt an da gesitt der jo wat elo geschitt wie et net soll maachen an da wär dat scho fir dëse gepaart gewiescht. Da probéiere mer awer elo gläich hei e kuck, wat eeben elo nach geschitt. Ech menge mir wäerte elo ganz erausfléien. Voilà, e bësse Pärele gesammelt an dat wäert wahrscheinlech elo éiweg hei um Youtube-Channel ze viru ginn. Hacke si mer am Gaang, mee hacken nach net gutt genuch.
Muss een halt soen, de Genre Roguelike baséiert och dorop, dass een halt méi oft stierft an och méi oft vun ënnen ufänkt. An all Run mécht dech halt e bësse méi staark. Also ja, dat ass lo keen. Also es war mal so, dat ass jeder engem schon mal passéiert op der fünfter Stufe halt bei extrem ze stierwen. So early am Game.
Da géif ech soen, dat war et fir dëse Part. Äh, mir sinn e schlecht Deck gewiescht. Ech hoffen op der nächste fir besser ze kréien. Ech soen ee Merci fir dëse Part dobäi ze sinn an dann Yes. bis déi nächst Part.
Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.